Leessee har'aan tana heera qabna seera qabna seeraaf heeraaf akka getteessee nama keenya bira waan dabartu natti fakkaatu. Dumaa shoonni kee kakalee harka isaanii nyaatte kakalee dumaa isheettee seelee bishaan mana isaanii irraa dhuyde waliin nyaattanii waliin taatan mee har'a maa fuula kamiin dura dhaabbatta nama sammuu qabuun seera ammoo sammuun kee hedduu takka hedduu takka furrii fi surrii waan keessa jiru addaa hin wallaalee waan. Adda addaa baasanii ijaan nu agarsiisnee Kana waan ta'eef Sa'iid dheengaddaas guyyaa hidhame seelee hedduu mana hidhaa keessatti dhabame dhibame ni dhukkube. Meeshaa tana irra qabamte malee seelee namaan ajjeesame. Nuti saahiboonni waliin jiraatan saahiba kijiba akka keetii kan osoo hin taane riyaalli shan kan isaan dalagatan osoo keessa isaan irraa hin baane. Kanaan kana qabaannaan Waan feete muruu. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu daawwattootaaf hordoftoota Asaantii Huud. Akkam jirtu nagaa abdanuu fayyaa jirtu jajjabaattanuu. Nageenyi keessan maal fakkaata? Ashama harka fuune obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo. Kan addunyaa addunyaa kanarra jirtan marti keessanuu fayyuma abdannuma jirtan. Wallaahi hedduu akka dabanne. Ee nageemaaf banne. Isin nagaa abdanii fayyuma abdanii akka nagaa abdan abdiin qaba. Kana waan ta'eef arraan tanaa waan addaa takkaan qabadhee isin dhufe miidiyaa kanarraa hedduu takkaan dhabamee ture yeroo dheeraaf hin dhabamee ture daawwattoonni kiyya akkana hoo na irraanfattan abdiin qaba immoo narraa irraa eegaltanii akka na yaadattan inshaallah rabbi wajjin abdiin isin irraa qaba waan ta'eef akkasitti tamarraan ee jalqabii inshaallah arraa waan addaa takka qabadhee isin dhufe wanni addaa kun maal jechuu keessan oolamu haalli adda addaa haa magaalaa bakkaan jiru kana keessatti deemaa jiru kun Asirra na deebisa har'aan tana. Kan irra dhaabbatee akkasumatti obboleeyyan kiyya qaqqaalii ilmaan Oromoo gaggaarii eh, hedduu takkaan jaaladhaa hedduu takkaan kabaja. Kana waan ta'eef haala suukanneessaa addaa ilmaan Oromoo ta'anii walirra waa- walirra raawwachaa jiran. Kanaatu har'aan tana akkaan asirra dhufee miidiyaa kanarraa eh, yaada kana eh, ishii dabarsuuf na godhe. Kana haalli suukanneessaa maal yoo akkan taatan arraan tanaa hedduu takka ijoolleen tun hiriyaadha. Wajjin nyaatanii wajjin dhuganii rakkoo fi balloo waliin dabarsanii arraan tana gaa ilmi namaa wal dhabaa arrabaa bilkeen wal dhawan waan ta'eef ilmi namaa wal dhawa wal arrabsa arrammoon sanbirichi dabreeti arraan tana waan addaa keessa seenee jira. Wanni addaa kun maal akka taatan akkasumatti obboleessa keenya Maamad jaama. Ammaa shabalee Orootuuf jaama. Kanaaf obboleessa keenya qaaliin gaariin nuti ni jaalanna maamme eh, nama gaarii nama qaalii nama sabboonaa nama waa beekutti beeyna. Arrammoon deemee deemee deemee gidee waan kanaa inni haa arrarra boru fooyyeessaa boru reftaan fooyyeessaa namni kun nama nama kana wali qabee nama gorsee nama kana mataa wali qabee wa- dura deemuu jeetiin abdiirraa qaba. Kan bakkaan an kaa'e san ammoo narra irraa ichirraa hin agarre waan ta'eef maaliif obboleessi keenya maammeen aw shabalee ooroo tuub arraan tana nuti heera qabna seera qabna safuu qabna kanaaf arraan tana waan isarraan eegamne waan isarraan eegamne waan isarraan eegamne waan isarraan fakkaanne waan isaan hin yaalle waan isaan hin malle kana dalage maali onni inni dalage obboleeyyan isaa qaalii gaggaarii Isaan waan fedhan yoo dalagan har'aan tan inni kun nama isaan isaan dura lafa bule nama isaan hin deemuu danda'u nama isaan mataa walitti qabee gorsuu danda'u kanaafuu isaan f- waan fedhan yoo balleessee har'aan tan heera qabna seera qabna seeraaf heeraaf akkasi gatteessee nama keenya bira waan dabartu natti hin fakkaatu dubbiin kun ammoo jarjaree fuudhee harka diinaa naqee seelee har'a waan akkanaa hojjechuun kun hedduu takkeessarraa fakkota waan ta'eef Arraa dhaamsa gama isaatiin qaba. Shabalee Orotu maa maammee jaama. Kanaaf obbo maammee si jaalanna si kabanya. Obbo maammee ijoolleen tun arraan tana waan fedhe yoo balleessan waan fedhe yoo godhan ijoolleen kalee micoon obboleessa keenya Abubakar biyya jirti as hin jirtu. Baabaan kee amma akkamitti baabaa kiyya hidhaa Baabaa kiyya maalf narraa hidha abaabaan kee gizee itti xiqqishollee garaan sin balla sin ba- sin badu ati ati nama waa yaadu nama waa beeku ammoo sammuun tee hedduu takka waan eh, eh, bakkaan si eegisan hin jirtu kana waan ta'eef maammee dumaa shoonni kee kakalee harka isaanii nyaatte Seelee kakalee dumaa isheettee seelee bishaan mana isaanii irraa dhuyde waliin nyaattanii waliin taatan mee arra maa fuula kamiin dura dhaabbatta. Seelee kanaafuu namni tokko fageessee laaluun fageessee yaaduun isarra jiraachuu qaba. Kana waan ta'eef ati arraan tana seelee isaan kana ol neexee harka diinaa neexee seelee heera qabna seera qabna manguddoo maan gaafatin waan fedhan yoo balleessa waan fedhan yoo sirra hojjetan ati nama sammuu yaadu Amma uummataa asuma dhiira malee amma sammuu kana keessa dhoqqeedha. Sammuu kee dhoqqeedha hedduu akka. Maal barra hedduu waan garaa na nyaatte arraan tana maammeen awo shabalee oolatu akkamitti ijoollee tana harka diinaa neqaatu arraan tana asirra na ol baasee eh, sina dubbisiise. Kanaafuu ati hin yaaddu xiqqollee maali sammuu kee kun mataa kee kun nama waa yaadu nama guddaa nama deemu deemsa guutu nama dhaabbatu dhaabbatu guutu seene nama arraan tana addunyaa tana bulchuu danda'u Biyya akka bulchuu dandeessa barate. Amma ichirraa gad deebitee ati ilmaa nama silaa ijoollee tana kalee wajji nyaattanii wajji dhuydanii sigalee arraan tana fuutee harka diinaa naquu kee kun micoon daantii Abubakar fiidiyoo sii laalee hedduu takka hedduu takka hedduu takka imimmaan qabachuu dadhabee osoo laalu obbaa kiyya akkamitti taa akkamitti akka goota gideettee micoon hin higettu ani imimmaan qabachuu dadhabee booyee booyee boo Maammee bar silaa guyyaa sana bakka ati jirtuttiin sii dhufa jeetiin samam. Arragaa joolleen tun siituu intalaa wajjin deemee dhufee mana qabsiise. Sanii isaan heeraan si gaafannaa jaanii bakka dalagaa keessa dhufan. Atiitu ka'ee lola jijjiire. Hadiida fudhattee joolleen sababa eegaa ati hadiida fudhattee booda joolleenis si galee shugguxii hin baafatan. Tamaam kana cufaa siitutti geesse siitu lola jijjiire ijoolleen akka namatti si gaafachuuf si dhufan lolaaf sitti dhufne siitu lola jijjiire kana waan ta'eef maammee ooftee ooftee ooftee dubbii tana si harka diinaa dhaqa ijoollee kanaafuu micoon san xiqqollee si marartu xiqqollee garaa sin balleessitu akkamitti ati ijoollee sana kalee hojii nyaattee hojii dhuydee seelee Akkamitti arraan tana waan akkanaa haa fuutee harka diinaa naquun kee sirraa eegamaati. Nama yaaduun see barate. Nama yaadu nama sammuu qabuun see. Hanga nama yaaddaati. Awwa maame ati moon wanni akkanaa kun sirraa fakkaatu. Arrallee borullee ijoollee tana jala deemtee harka diinaa akkana jettee sanitti yoo harka diinaa irraa hin baatan. Yoo harka diinaa irraa hin baafne heera qabna seera qabna safuu qabna seelee yoo ilma Oromoo taate Oromummaan isaa calaqiste. Tamam heeraa fi seeraan teenyee wal gaafanna. Akkamitti waan akkanaa daleeydaati? Hin qaanfattu xiqqollee sammuun ta'e yaaddu nama guddaadhaati. Aboo barraati shabalee orootu gidee akkana deemtu bar nama guddaa nama hayyuun soo ture bar. Illaatti sammuun ta'e hangirma yaatti. Hayya. Jaarsootii jira. Manguddoo jira. Aboo gaa ijoolleen tun bakka dalagaa kiyyaa dhufanii akkanatti shugguxiina baafatanii akka na godhan jettee heeraan maan dheesin. Mana seeraa maal si geessati? Osoo heera qabnu osoo safuu qabnu maaltu mana seeraa si geessa? Hin yaaddu ati qollee. Yoo isaan dadhaban manguddoo yoo dadhabamte ijoolleen tun harka ulee harka irra furdattee yoo manguddoof taate mana seeratti dhiyeessaan osoo manguddootti hin geessin osoo oromoo bal'ootti hin iyyatin osoo oromoo bal'oo keessa jirtu akkamitti har'a fuutee ati harka diinaa neexu ijoollee tun harka diinaa neexu wanni isaan irra naqee irra seenansa maali maali isaan har'a biyya kana keessatti isaanii baqataa isaanii baqataa akkamitti waan akkanaatiin na- na haddadan jettee meeshaa qaban jettee kimi fuutee harka diinaa leexxe. Ati hin yaaddu xiqqollee har'aan tan ati maallaqaan qaba amma hoo waan akkaan fedhetti hin jiraadheetteeti seelee ijoollee sana fuutee harka diinaa leexxe. Shabalee oorootu an siifiin dhaama siifiin dhaama dhaamsaa sii dhaamu hatattamaan Hatattamaan osoo oolleen bulle, osoo imimmaan micoo sanii irraan haayne, osoo imimmaan daa'imtittii sanii irraan haayne, seelee yoo joollee tana gabbaasu baatte akka feete goote akka ollee sanitti gabbaasta. Tamaam. Kanaafuu ati nama yaadun see, nama sammuu qabun see, ammoo sammuun kee hedduu takka hedduu takka furrii fi sirrii waan keessa jiru addaa wallaalee waan. Seelee kana waan ta'eef Shabalee Orotu Shabalee Orotu ka jedhamu as deebi'i. Gama ijoollee as deebi'i. Dafi hatattamaan osoo Oromoon guutuun sitti hin baqayin. Osoo Oromoon guutuun balaa sitti hin buusu. Dafi amma kaleessa keetiin haadha warra Sayyid bira dhaqe. Jaarsa Sayyid bira gideen dhaqu akkamii isaan kana agartanii ijaan isin agarsiisanii gideen jiruun imimmaan asii ol hin mul'attu. Nun agarsiisne qoonqoo gideetti ol kenne numirraa fudhan malee harkuun nu dhorkanii akkamii isaan lamaan waliin hidhaa jiran moo akkamii jeetiin gaafadheen adda addaa baasanii ijaan nun agarsiisne kana waan ta'eef Sa'iid dheengaddaas guyyaa hidhame seelee hedduu mana hidhaa keessatti dhabame dhibame ni dhukkube arraas arraas Mucaan san hedduu waan akka dufoonatti jiru mana hidhaa sana keessa ni beektan. Mana hidhaa ni beektan. Namuu asi fincaanaa asitti waan fedhe godha asitti waan fedhe godha waan kana waan kana ta'eef mucaan isaa akkana qufa'u mana hidhaa sana ol- ol ol naqan. Kanaafuu Maammal Shabalee Oorootu joolleen tun yoo waan takka taate Yoo waan takka taate ajalli rabbii illee yoo itti dhufe achi keessatti siitu itti gaafatama. Itti gaafatama siif fudhata. Si galee? Kanaafuu gurra keessaa guurii buradhuuti gurra keessi calawu. Gurra keessi calawu. An dhugaan seema. Kanaaf hatattamaan waa hedduu dhagayaa jirra waan itti lagu jirtu. Waa hedduu. Seeneen maallaqaan qaba akkaan fedheen godha akka isaan irraa achirraa hin baaneen godha jettee jaartii sayitis hedduu takka itti dhaadeessu jirta. Akkamitti itti dhaala dhaadattaati? Ayyaana xixiqqoshallee halee harka sii nyaatte irratti dhaadachuu keetiif. Xiqqolleen qaanfattu ati. Sammuun tee maal si yaaddi? Maammad aboo shabalee oorootu aboo qaanfadhu qaanfadhu namni waan fedhee yoo qabaate namni waan fedhee yoo qabaate waan fedhee yoo namarra jiraate namni nama akka fedhe nama hin godhu. Kanaafuu ijoollee tana gabbaasi. Yoo dhimma issaan roorroo kasarra oofan taa'u taate seene heeraan gaafanna. Oromoodha. Oromoon waliin jirti waliif jirti. Kanaafuu nutiitu heeraan akka heera keenyatti biyya jijjiiranna malee bara heera heera jijjiiranne. Heera jijjiiranne. Biyya jijjiiranna malee heera jijjiiranne. Kana waan ta'eef shabalee orootu hatattamaan ijoollee tana yoo achi keessaa gabbaasu baatte waan sirra ga'a keessa hin jiru anna. Tamaam. Nama yaadussee ati. Kanaaf atiin kun arraan tana ee dheerattee ee furdattee seelee uffattee gidee deemtu nama yaadussee. Aboo shabalee orootu wanni akkanaa kun sirraan eegamu daffi hatattamaan osoo Oromoo sirratti duulle. Osoo Oromoon sirratti hin duulle dafii hatattamaan ijoollee tana gad baasiitii heeraaf seeraan si gaafanna. Dhimma sirraa isaan irraa qabdu yoo hiriyyaa taate yoo isaan kas doorsisuuf ichi si dhufan taate sababaa isaan ichi geesse heeraan si gaafanna. Ammoo nu maal amma booda maal si gaafanna? Laayxe akka shuuroo waliin laayxe akka shuuroo waliin laayxe. Sirraan eegamu kun. Kan waan ta'eef dhaamsi kiyya kun si ga'u si ga'u baatu bakki jirtu sitti haa sitti haa dhufu. Dhageeffadhu waan asirratti sitti haasee kana yaadi laali ijoollee tana hatattamaan gabbaasi. Hin yaaddu kaleessa ijoollee kanaa wajjin hiriyaa taatanii bebbereeddanii hiriyaa taatanii bebbereeddanii uffattanii gidee wal cinaa deemtan hangam takka namarraa tola. Sitti hin dhagahamu. Ati waan irraa malee waan boru hin beektu. Waan irraa malee waan dabre hin beektu. Hin yaaddu. Ijoollee tana kalee ijoollee isaaniiti selee adeera jetteeni ol fuutee dhungattee gizee alaa dhuftu akkasitti waan isaan barbaadan asiiraa fi waan barbaadan fiddeefi xiqqoo garaas nyaattu ijoolleen tun. Ijoollee teetiif maal yaaddi? Namni qabrii riyaati arke nama tafiitti arke jette Oromoon. Boolla namaan qotin jette Oromoon booda itti bu'uun ooltu. Kan waan ta'eef arra isaan akkana gooti. Boroo karaa maal yaadde maal ishee yaaddeeti. Ijoollee namni arraan tan hidhaa keessaa ni baana akka itti baanuuf ni baana. Gidee baana akkamitti fuula isaanii dura dhaabbatta. Arra fuutee harka diinaa neexee akkamii jiran ammaan tana akkatti jiran ni beektaa. Akka itti jiran ni beektaa? Keessaafuu qadiyyaa addaatiin meeshaadhaan ol neexee achi keessa hin yaaddu ati. Maammad shabalee orootu. Ijoolleen tun meeshaa tana irra qabamte malee selee namaan hin ajjeesne. Kana waan ta'eef nuti qeeroon Oromoon saayiboonni waliin jiraatan Saahiba kijiba akka keetii kan osoo hin taane riyaalli shan kan isaan dalagatan osoo keessa isaan irraa hin baane nuti oli baasne seelee ni beekta. Kanaan kana qabaannan waan feete godhuu dandeessa. Saahiba dhugaa harkaa wajjin nyaannee wajjin dhugnee rakkoo fi bal'oo waliin dabarsine. Kanaaf nuti osoo wanni kun cuftuun hin taane dhaamsa keeti kun dhaamsa maayyii kan hin siidhaamu kun hatattamaan Hatattamaan ijoollee achi keessaa gabbaasi. Heera qabna seera qabna dhaddacha jala teenyeti akkasitti waan haya. Haa qabaatus haqa kee fudhatta. Isaan haa qabaatanis haqa kee fudhata. Isaan haqa isaanii fudhatanii badiin abbatti galtetti abbaa isaaniitti hammalata. Kana waan ta'eef ani wanni ni sii dhaamu shabalee oorootu dhaamsi kiyya kamaayyii kana ijoollee tana hatattamaan osoo diinni harka harka keessa kaayatanii ijoollee tana osoo miin osoo miidhaa irraan hin geenye Sile akka hatattamaan ijoollee sana baastee nu agarsiistu. Kana waan ta'eef yoo kana godhu baatte yoo kana godhu baatte akka itti baasnu fuucha keessaa ijoollee sana ni baasna. Baasne hoo ati waan si mudata sile ni agarta. Waliin jirra waliif jirra. Tun dhaamsa kiyya kamaayyiti dhageessus dhagee baattus ni fudhattaami ni fudhatta tolchitee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.